Meta kont teenager kien cool li tkun f'band, Nasab għadu cool, jiġifieri, il-bass kellu erba' strings. Il-mistik għadu, eh, għadu hemm tal-band Fost teenagers, I have no fucking clue x'jaħsbu teenagers, jiġifieri, I mean, nara TikTok u ngħid le mhux għalija, speċi, ma nafxu. Imma eh, naħseb li naħseb li cool ta' jiġifieri, naħseb li cool. U naħseb jekk ma tkunx tipo fit u atletiku, it's a good way to put yourself out there u koll tkun id-doq kitarra għak nasib xorta tajjeb, it's helpful. Ma insomma, il-bass kellu erba string. You often feel like the guitar, jien kont uħos ħafna li l-gitar is like an extension of the penis. Fimni, it's very phallic u l-kitarra and you whittle on it u dal-affarijiet kollha jiġifieri. U anka inescapable eh, il-ħsieb. Anka l-posture ek tara l-slash. U on the topic, I mean, il-bass u għandu it has more girts, so let's put it this way. I mean, kollox tajjeb. Meta kont teenager u tara l-bands u jil-bands kunu cool u ommi kien eċtrat li tape tal-Metallica ma nafx għaliex, ġifieri mis-suq ta' Marsa Xlokk kien eċtrat li load dak iż-żmien u kont nisimgħu fuq il- tipo qabel kont nisma' l-Bomba Mix u hekk, ġifieri kont nisma' l-load tal-Metallica meta kelli 13 dik kienet revelazzjoni kbira, għedt lala kemm hu cool dan nies, ġifieri. U tara l-istrumenti tara l-bass għandu erba' kordi, la ovvjament jekk għandu erba' strings mhux sitta, ovvjament ħafna se faċli biex titgħallmu. Hija ovvjament stupida ħafna ma tkun teenager tkun stupidu sewwa. U il kom dejt indoq jiġifieri kif ħanajt l-istorja mbagħad kif wasalna għadjun. Insomma, inni ħafna inni ħafna ntista l-mużika minn dukon teenager jiena prinċiparjament self-taught għalkemm għandi xi knowledge ta' teorija. U id-djun ġi format fi 2017, hmm. ġifiri meta ġejt lura mill-Ingilterra, kont minn żmien inqattafna ħin l-Ingilterra, ġejt lura Malta, ġifiri kont il-involut fi xena mużikali. U għat mill-ħbib antiki tiegħi kien Marka Bela maruf bħala zizza hmm. tal-brodu, ġifiri. U jina u mar konna ndoqqu meta konna tfal, konna 19, 18, ekki konna ndoqqu fl-imkien, ġifiri. U meta ġejt lura, eh, konna tkellimna għadna eħna ġel eħna bdew namlu xaħġa fl-imkien. U dak iż-żmien għall-ewwel darba, jien kont dejjem nipprova nċekċek xi ħaġa nikteb xi biċċa mużika jew hekk jiġifieri, però dejjem kienu strumentali. Qatt ma kien irnexxi li nikteb il-kliem għalihom, għax dejjem kont nipprova nikteb bl-Ingliż. U qatt ma kien jirnexxieli, jiġifieri. U it didn't sound right. Sejna l-Ingliż nħobbu ħafna u naqra jiġifieri pjuttost fluenti, ma meta kont nipprova nikteb song bl-Ingliż, it didn't sound right, kien ikun hemm xi ħaġa ma taħdimx ġifiri. U jina Mark konna bdejna poġġina bil-qeda għedna niprofaw, you know, nibdaw niktbu songs. Konta tista niprofa nikteb is-songs bil-maċ, kienet ċaċa kull kienet jemlu għamarja tal-brikkuni da fekin ilhom numru ta' snin, ġifiri ma fintajniex assolutament aħna, we are standing on the shoulders of others, ġifiri. U U minn hemmhekk nibet it-tjun, u hemmhekk ħadmu f'daqqa waħda l-affarijiet bdew ħirġin songs jiġifieri li they made sense. Mhm. Għalmenu jiena kien ħoss battom l jista' jek moġbuk x'memx tagħmel. Ġbina kon ġas ma jċi affarijiet minn tiegħek. Imma ħanejtek, to me, għalija, il-kanzunetti they sounded right, kienu jinstemaw onesti, leġittimi ta' vera, ma kienux mhm. jinstemaw jisu qed nipprova nkun xi ħadd ieħor, kienu jinstemgħu sniet nisma' lili nnifsi. Ovvjament nħobb nisma' lili nnifsi, ċajt. Faċli kellek tikkwalifika bil-kelma ċajta. Jew mhux ċajta, jew mhux ċajta.
Naħseb jiena minn dik l-autostedina tal-podcast li naħseb issa twasal il-moment li nrakkontawa.
Irridu nrakkontawa. U peress li jiena u Mark, I mean, pjuttost intiżi ta' xena mużikali ma raj armajna armajna l-grupp, ġifiri Justin Gallia, il-kantant, nasab il-lum il-ġurnata kullħat jaf minnu, ċerta Ryan Refalo, Paul Torpiano, ġifiri, id-dizza kien id-drums. Paul Torpiano u Patreon jidirli. Eh, u vera, Paul Torpiano u Patreon. U it-tip ta' bnidem li kun Patreon, raġel sew ħafna tal-affarijiet. Salute you, sir.
Raġel kbir, Paul Torpiano. U konna bdejna, u konna bdejna dal, mm, palissa jtiex barra minn Malta. Ah. Il-isalva l-ħajt ta' tfal u jamal għafna affarietek. Eh, għandkom eroj fil-band. Għaxu, tabib pediatriku, I mean, oh, għaxu, isu prime example of humanity u il-Paul Torpiano, ġifiri, no juża ħafna l-ħagġa.
Nojjuża. Mensu, mensu, mensu. Tiprofa siblu Tiprofa siblu difett u hekk ġifieri, tibda tgħidha probla jkun antipatku, mu jefol li jkun orrajt ukoll ġifieri, vera antipatka l-ħaġa. Sense of inadequacy tal-ostja.
Almenu qasir, dik min laqwa ħaġa li għandu. Ġifieri. U bdejna dal-band, ġuni ġifieri. U ktibna dal-album il-ħlas. Ġifieri. Ximħent il-band jismu Dune, l-album rrit bil-fors ikun jismu l-ħlas, mm. ġifiri. U il-ħlas, għax il-ħlas childbirth, ċaġa ġdida. U fint il-ħlas, est il-logical counterpart li tifti djun, ġifiri, djun u fijan metaforiċ, il-ħajja pala dejn, sewa. U konna ktibna da album, dak iż-żmien kelli ftit iżjem minn terti kelli. Tal-punt għadu ma' komment zizza? Iż-żizza għamel jisu l-ewwel sena magħna u mbagħad kellu jisu eh, moment ta' rendi kont intern fejn realizza li jisma' Jekk jkun jaf dal band jista' jkun committed lej il-band ju l-brodu fejn huwa l-frontman li jikteb is-songs u bl-istess mod. Ma hu kien wieħed miż-żewġ fundaturi. Jiena jiena jiena u Zizzal ma bdejni ħedjun jiġifieri. Umbat l-ewwel persuna li daħal wara Zizzek ma sejjer żball kien Justin. Mm. Ġifieri il-kantan li aħna l nafuh again minn konna żaru he was like the logical person to speak to jiġifieri għax apparti mill-ħabib kbir tagħna min huwa kantant ta' kapaċitajiet tekniċi kbar. Ehm, U ktibna tal-album il-ħlas, jiġifieri li kien album dwar il-mewt. Jiġifieri dak iż-żmien ftit ikkitba kelli u endings in ġenerali li affarijiet jintemmu, kelli ftit iżjed minn meta ħriġni il-ħlas. Is-songs inkitbu eh, meta kont eh, bist it-terti ftit, jiġifieri kollok dak isu Optimistikament in-nies jgħidulu quarter life crisis jew xi ħaġa hekk, jiġifieri very optimistic term. U um, my way of processing dak il-xokk, jiġifieri kien li ktibdaw is-songs. Mhm. Ħriġna tal-album, Ehm, issa ħriġni meta 2019, 2019 jiġifieri. It takes a long time inti taf aħjar minni jiġifieri to get a, eh, music from conceptual stage to, to the real world. Jena naqta salvaċ ta' minn koma s-sija. Jena dispjaċini fi, jena għad Tony Drago tal-hip hop mal. Tony, Tony Drago ġenju, ma l-xini ġil. Għed, mux għam implying both things. Imma. Tony Drago tajjeb. Kassata, u sabzata. Le, ma Helena għad tipo. Ekku eh, stija man tanċin tħob nżommu fuq il-kuk. Tib issa tal-limt insir ħafna iktar paċenzjuż. Le, aħna band bħala band eh, eh, eh, afflicted minn djuqija u perfastjadizmu kbir, jiġifieri. Issa issa eksirt, ma meta kont iżgħar U isu li xtik tagħna matul iż-żmien żviluppajnieh li jisma' aħna nkunu band kif npoġġiha li jekk ħad isimgħu dal-band jekk ħad isma' l-album, l-affarijiet ikunu spot on. Ma jfisx li għandu jkun kulħadd hekk, ta' jiġifieri nħubbaz ħafna meta l-affarijiet ikunu tikkarem xekil jogħġbuni wkoll jiġifieri. Imma aħna kienet deċiżjoni tagħna, deċiżjoni stilistika li it's polished, it's a bit shiny speċi. Issa wasalna. Which is the beauty of it, eh? Jiġifieri hu għandu sens kbir ta' Xu melankoliku, mela, u melankoliku, ma fl-istess ħin tużaw ħafna dan is-sint fl-isfond kważi. Bej sint u jisom daw l-ħna ta' korit, that are very hopeful. Eh, iva. U zewċ. Fatta li eh, provajna namlu f'dak l-album kien illi naqblu tema li għan heavy ġifiri, tipo.
U titfaw la tama fija. Imma li nitfaw naqqa pop fih. Li jiġifieri li inti tisma' a pop hook li inti tista' tkantahu li jibqa' f'widnejk, jiġifieri dik kienet almenu dik kienet l-idea jiġifieri. U mbagħad kellna l-vantaġġ kbir li mill-ħames membri, at the time kellna erba' li they were all competent singers. L-erba' l-oħra mhux jiena jiġifieri, jien l-unika persuna jien nitkellem biss ma nkantax għal ġid ta' kulħadd jiġifieri. Imma il-Paul Justin, ovvjament, Ryan, il-kitarrist, u id-drummer li kellna dak iż-żmien, Michael Vellazar, they, they were all accomplished singers in their own right. Ġifieri Paul minnu nifsu seta' kien kien ikun il-xejdulu, il-main vocalist ta' ħafna bands kien ikun hu, ġifieri, probably anki Michael. Ehm, u ma kienux sempliċement għas-sempliċi fatt li Justin tatu akkantant stra eċċellenti, ġifieri. U Allura stajna għamlu ħafna xogħol bil-vocal harmonies. U Malta ma tanċaw gruppi li għamlu għadik, għax il-vocal harmonies għatam iżja affarijiet antipatiċi biex tagħmel, speċjalment to pull them off, live, diffiċli ħafna. U konna xurtjati bizzet li kellna grupp ta' nies li they could pull it off. Mm-hmm. Ovvijament il-vocal harmonies jisebħu jgħatu eh, eh, pop vibe l-affarijiet. U der throughout, imma ġviri anka tul il-versem edin, u anka Ehm, Ovvjament. ċertu bridges hemm qegħdin.
Mela, hemm ċerta fed tista' tagħmel fl-istudio li ma mhux neċessarjament nagħmluhom eżatt l-istess. Replikom mhux hekk. Jiġifieri għandna kellna dejjem ix-xorti tajba li ħdimna ma' David Vella ta' Temple Studios jew raġel brillanti u ehm, parti importanti mir-revival li qegħdin naraw u li rajna fil-mużika lokali, jiġifieri li ħafna mill-aqwa xogħol fl-opinjoni tiegħi li ħareġ f'dal-pajjiż f'dawn l-aħħar snin fej speċjalment fil-mużika Maltese language, ġifiri, per sos tkellimt ħafna zjef fit-tul ma' Mario fuq dal-affarijiet, per eżempju. Taf li l-lest, ja.
Le, possib, fuq xiex tkellimt fuq Mario, fuq il-nisa biss. Fuq il-boxing. Fuq il-boxing, eh, jħobbu il-boxing, mm. ġifiri. Fuq kem eh, ma jħobbx il-whisky, un badġar. Un baffaqaw, fajt. Imma anyway, ġifiri, il-Malta, jidhirli jien illi il-mużika pop kontemporanja bil-Malti dal-aħħar xar snin kien hemm revival kbir fiha l-kwalità żdiedet ħafna jiġifieri. U saret cool. Jiġifieri mhux dejjem kont tisma' diska bil-Malti u kont tgħid dija diska cool. Jiġifieri, li hija diska li, meta ngħid cool xi rrid ngħid, li hija diska li tinstema' awtentika li tinstema' li titkellem l-istorja tal-bniedem reali, jiġifieri, u li tgħid xi ħaġa li tfisser xi ħaġa reali fid-dinja kontemporanja ta' dak iż-żmien. Jien niftakarni, għaxar snin ilu kemm għadda żmien, nisma' min naf il-Mario jkanta d-demo inizjali ta' Fil-Bar, ma nafx tiftaħ ftakar dik it-track tal-knisja. U ngħid il-lossi xini cool di track jiġifieri. U aħna aħna jiena żidżaw nies oħrajn. To us it was influential dik li tisma' l-Malti, il-lingwa tiegħek. Użat fil-mużika u cool mm-hmm. jiġifieri. And you wanted to get in on that action jiġifieri. U Dak huwa li ppruvajna nagħmlu aħna fil-mużika tagħna bil-ħlas, jiġifieri. Hopefully nexxina, ma somma, the audience can be can be the judge. Bla dubju nexxina. Imma il-pat li ridna nieħdu aħna kien. Jien kelli privileġġ nisma' wkoll ehm, xi eh, Żgur. Eh, xi siltiet li eh, ħadd ieħor plebbej li m'għandhomx podcast popolari. Il-proġett li jmiss tagħna fil-fatt huwa differenti ħafna kif Zgur li ndunajt, I mean, li il-sound, l-estetika tiju il-proġett ġdiju totalment differenti, l il-proġett kien il-ħlas, album melankoniku, b'suġġett relativament heavy, pero b'xi traċċi ta' pop, jiġifieri. Il-proġett il-ġdid li jismu Kometi huwa EP, erba' kanzunetti, l-erba' li huma pop songs to one degree or another romantiċi, jinxtaq nikteb, jinxtaq nikteb kanzunetti li huma eh, mhux dawk il-kanzunetti ċiniċi, melankoniċi, filosofiċi taċ-ċiklu ta' qabel, jinxtaq nikteb kanzunetti li jiċċelebraw l-ups and downs tal-imħabba. In a, in a relatively earnest, straight-faced way, minn dak il-ħafna self-defense mechanisms ta' ċiniċizmu, sarkazmu, dal-affarijiet. Iġviri, jina ġirrit nikteb kanzunetta, per ġirrit ta' nikteb kanzunetta. Il-testi jint tiktibom iġviri? Ah, mela, li il-proċess normalment jaħdem hekk. Normalment nikteb il-lirika u l-mużika ta' ħafna mill-kanzunetti. Meta ngħid il-mużika nikteb il-chords, hmm. il-kliem u il-melodiji. Ġifieri, il-melodiji prinċipali, il-vers u l-chorus. Mbagħad immur fuq il-band. Imma il-ħbib tiegħi tal-band mbagħad għandhom kontribut enormi fil-kanzunetti jiġifieri li huma kollha very accomplished musicians in their own right, u dak li joħroġ minn ġol proċess tal-band ikun differenti ħafna minn dak li nitfajjen inizjalment. Mhm. Jien normalment immur bl-iskeletru. Bat l-aħmuħ. Ekku, imma bej l-iskeletru tal-Sofia Vergara fl-axħar.